Grazzi ħafna illi tagħżlu Smash Television, il-programm Pariri illi dejjem qegħdin inġibulkom mistiedna differenti biex nagħtu pariri. Għax hemm isbaħ milli wieħed jagħti il-pariri kif ikun jista' jgħix fil-ħajja u kif tista' tgħix ħajja komda, kif tista' tgħix b'mod healthy, kif tista' tgħix b'saħħtek, kif tista' tgħix mingħajr inkwiet, kif tista' tieħu parir biex in-nies jgħinuk biex tgħix il-ħajja organizzata. Illum għandna suġġetti interessanti ħafna. Naħseb illum fiż-żminijiet tal-lum kulħadd jitkellem dwar training, dwar dieta, dwar ħafna affarijiet. Però illum magħna fl-istudio għandna lil Matteos, Matteos Grasso, li miegħu se nkunu qegħdin nitkellmu dwar training. Nagħtik merħba Matteos kif inti? Tajjeb ħafna. Se nitkellmu dwar dwar training, naħseb jiena jinteressani ħafna dan is-suġġett. Meta inti personal trainer u x'hekk. Iva. Meta, x'ifisser li tkun personal trainer? Mela, ara, jiena niddiskriviha bħala ċertu xorti li għandna li niltaqgħu man-nies, nies li jiġu minn kwalunkwe qasam, jiġifieri jistgħu jkunu nies fil-politika, jistgħu jkunu nies li jaħdmu pereżempju xogħlijiet manwali ta' kuljum, illi dawn ikollhom l-ambizzjoni li jitilfu ftit mix-xaħam tagħhom. Tipikament ikunu problemi illi avolja forsi aħna b'mod ġenerali nidmissnu u ngħidu iwa tant nibżgħu inneħħi ż-żaqq. Fil-verità, dawn l-affarijiet ikunu jikkawżaw ċertu diqa, ċertu dwejjaq, ċertu emozzjoni negattiva, illi dak li jkun ikun irid jara x'se jagħmel biex ineħħiha. Forsi hu ma jkunx daqshekk komdu li jgħid isma' jiena l-problema tiegħi hija ż-żaqq u minħabba fiha qed inkun imdejjaq, però jippreżentaha bħala isma' nixtieq inneħħi ż-żaqq biss. Ma ħafna nies hawn min ikun imdejjaq għax ikun Iva, nisa, għax hekk hu. ikun oħt, Jiġifieri xogħol. l-perċezzjoni hija differenti ħafna fis-sens illi iktar milli aħna naraw dak li jidher minn barra, huwa ta' ġewwa li verament idejjaq il-bniedem. U dak huwa punt importanti. Meta tgħid ta' ġewwa, għax in-nies ukoll qegħdin isegwuna, qegħdin jarawna, imma Qed titkellem b'mod professjonist. Ekku. Meta tgħid ta' ġewwa li jdejqek ta' ġewwa, x'qegħdin nippruvaw ni-, jiena fhimtek, imma nixtieq li t-telespettaturi tagħna nfehmuhom. Eċċezzjonali. X'inhuwa dak li jdejqek ta' ġewwa? Ekku, niltaqa' ma' nies, pereżempju, Silvio, li jgħiduli jiena baħar ma mmurx iktar, għax dik il-ħaġa li n-nies rawni u qishom qatt ma raw xi ħaġa kbira daqsi, dik tweġġagħni ħafna. Jgħiduli jiena nixtri pereżempju minn ħanut wieħed partikolari għax mill-ħwienet l-oħrajn kollha m'għandhomx size tiegħi. Ġifiera daqsxejn, Silvio, kemm hawn dawn it-tip ta' emozzjonijiet li żammejtlek, semmejtlek tnejn biss, illi anke jekk nidħlu iktar fil-fond, hemm biżibilju ta' eżempji ta' dak li jkun għalfejn verament ikun irid li jitlef ċertu piż. U jiena nqis ruħi illi aħna għandna x-xorti illi ma' dawn in-nies niltaqgħu kważi kważi anka ta' kuljum, biex ngħinuhom jibdlu r-rotta ta' ħajjithom. Eh, jiena, aw, das-suġġett ta' l-isports jogħġobni, it-training jogħġobni, llum jiddispjaċini li minħabba l-ħajja attiva li għandi ma nistax inżomm regola, niftakarni kont immur niġri kuljum siegħa u nofs u jekk ma nagħmilhiex anka fl-għaxija, llum sirt, tgħid u hi wara m'għamiltiex m'għamiltiex. Però, ħafna nies imdejqin għax għandhom ħafna piż. X'għandek tagħmel biex inti tkun dak li tixtieq, jiġifieri tnaqqas fil-piż, jiġifieri hawn nies jgħidulek isma' anke nilbes libsa ma tixraqlix, anke pereżempju mmur nilbes qalziet, naħseb l-ikbar problema min qed isegwina meta jkollok xi libsa toħroġha tgħid din m'għadhiex tiġini. Dieta, x'nifmu meta ngħidu nagħmlu dieta, x'tip biex inti tonqos, biex inti tonqos, xi trid tagħmel? Tajba, tajba hija di Silvio li dieta għandu kulħadd, jiġifieri jekk jiena niekol għal mod tal-kelma ammont ta' junk food kuljum, dik xorta hija d-dieta tiegħi, għax id-dieta fil-verità huwa dak li niekol, jiġifieri kulħadd għandu dieta. Però aħna s-sigriet numru wieħed huwa dan, u jiena nħobb ngħid għal kulħadd, m'hemmx sigrieti per se. Però s-sigriet ewlieni, li vera jeżisti, huwa dan, illi aħna rridu nidraw, naqbdu ċertu drawwiet, tajjeb, nirrepetuhom ġurnata wara l-oħra sakemm dawn tant jibdew jiġu awtomatiċi, Silvio, illi aħna ma nħossux li qed nagħmlu ċertu sforz biex nagħmluhom. Pereżempju, jekk jiena nidra Naqta' s-soft drinks, għall-mod tal-kelma, u nirriplejsjhom bl-ilma, jew inkella nibdilhom ma' forsi likwidi oħrajn li ma jagħmlux ħsara daqs is-soft drinks, diġà qed nidra sistema ġdida li qiegħda tħallili riżultat komuni. Aħseb wara jekk nidra l-mod tal-kelma Flok ma niekol xi ikel li jkun għoli fiz-zokkor, inġibu eżempju ta' per eżempju pasti, eċċetera, nidra li dak l-istess zokkor per eżempju jibda nġibu mill-frott. Eċċellenti. Mela inti għall-bidu forsi l-bidla ħa tħossha diffiċli, però tagħmilha ġurnata wara l-oħra, dejjem inti qiegħed tagħti. Qed tibbilja is-. Dejjem qed tagħti hekk hu l-benefiċċji u n-nutrijenti li ġismek għandu bżonn biex jaħdem aħjar, jidher aħjar U tħossok aħjar ukoll, jiġifieri.
Matteus, Semmejt illuminati, n-nies ituk pjaċir toħodhom għax ħlewwi. Kemm jagħmlu ħsara lill-persuna anke jekk inti trid iżżomm ruħek pulit? Li hu interessanti ħafna huwa da, Silvio, illi tant huma xi ħaġa moderna affarijiet bħall-luminati, moderna f'liema sens, illi sa ftit tal-mijiet ta' snin ilu dawn ma kinux jeżistu. Mela peress li fl-evoluzzjoni tagħna, jiġifieri l-bniedem da minn dejjem kien, għall-mod tal-kelma, jiekol laħam, għax joqtol xi annimal u jieklu, jaqta' xi frotta minn xi siġra, illum il-ġurnata daw il-prodotti ġew introdotti dal-aħħar ftit żmien u ġisimna għadu mhux kapaċi jirreġistrahom. Jiġifieri jekk hu Ħa ntuh ġisimna, per eżempju, żewġ tuffiħat, ħa jgħid isma', dak it-tuffieħ tani daqshekk kaloriji, tani daqshekk karboidrati u tani dawn in-nutrijenti. Però is-soft drinks, ġisimna ma jgħidx, aw, aw x'inhu nieżel. Ma jindunax, ma jirreġistrhomx, jiġifieri qas biss huwa. Jagħmel ħsara, jagħmel. Jagħmel ħsara kbira ħafna. Mela, varjetà, anke jekk nibdew minn sempliċement l-ewwel ftit sekondi li daħlu f'ħajna, jiġifieri ħsara l-isnien, diġà hija biżżejjed. Illi inti t-zokkor Jgħollilek dak li jgħidulu l-livell ta' zokkor f'ġismek, tajjeb, ikollok qisu ċertu stimolu żgħir, illi wara ftit dan l-istess livell tad-demm jerġa' jaqa'. U x'jiġri inti? Jerġa' jaqbdek il-ġuħ. Terġa' inti tgħid isma', ħa jkolli naqqa' xi ħaġa oħra ta' għax mhux biżżejjed. Fil-verità mhux għax mhux biżżejjed, il-verità tkun illi inti tkun għollejt dak li jgħidulu l-livell ta' zokkor fid-demm U malli erġajt waqqajtu, awtomatikament. L-ublieba qisek biex.
Qisek eżatt, dejjem tipprova ssott qisek inti problema, ssott toqba bil-Malti, u terġa' tikkrea problema oħra. Ħafna nies jgħiduli, taf li vera wara nieħu tnejn soft drink, pereżempju, jkollha trid tielet, ir-raba' wieħed, il-ħames. Dik veru, eh. U tibqa' sejra hekk.
Biex nagħmel parentesi żgħira ħafna, Silvio, importanti immens, illi jekk naraw li aħna għandna ċertu traits, ċertu vizzjijiet, illi ehm, qed joħduna over, ġifieri jiena qed inħossni li jisma' bil-lej pereżempju dejjem qed inqum u nikol xi dixxi mqarrun, eċetera. Nitkellmu ma' professjonist, hemm dawk li jgħidulhom illum eating disorder specialist, għax il-problema mhijiex sempliċiment ta' kemm jiena wikkiel, tista' tkun problema ħafna iktar fonda fejn tkun problema anka psikoloġika li tajjeb ħafna fiċċu l-għajnuna. Matteus, Ħafna nies qegħdin jarawna, qegħdin isegwuna, naf li llum in-nies huma konxji mit-training, mid-dieta, mill-figura tagħhom. Ġimgħa l-oħra kellna żewġ mudelli hawnhekk tkellmu dwar l-importanza tad-dieta li mhux tagħmilha għall-konkors biss imma tagħmilha wkoll għal saħħtek. Meta qegħdin insemmu ikel, ħafna min-nies, jiena dejjem ngħidha, l-ikbar problema n-nies, u iva mhux ta' darba, u ta' darba tkun dejjem darba u dejjem nibqgħu għaddejjin. Kieku jkollok in-nies, jiena hawnhekk kelli il-Profs. Andrew Borg, illi niftakar kien qal li biex tnaqqas il-piż ħabba għax inkella jkollok problemi fil-ġogi, fl-irkoppa, aqta' il-ħobż, ċikkulata, ross u l-għaġin. toħodhomx dawk. In, toħ, ġifieri naqqashom, ġifieri tieħux kuljum ħobż jew jew tqum filgħodu tieħu l-ħobż, u mbagħad fid-disa' tieħu biċċa ħobż oħra, f'nofsinhar tieħu platt ta' ġid, fit-tlieta terġa' ti, qed tifhem nieħdu l-qaq fi qbilna, u mbagħad fi. Kieku jkollok in-nies tgħidhom x'inhu l-aħjar ikel li inti tissuġġerixxi bħala personal trainer. Ekku, ara, b'mod ġenerali ħafna, ġifieri. Eh, Tista' tikol kollox ħalli bdew minn hemm. Ekku, ara, jiena minn ix-xogħol li nagħti dieta, nagħti preskrizzjoni, eċetera, eċetera. Għal dak il-għan hemm dawk li jgħidulhom anke nutritionist li huma reġistrati mal-gvern, li fil-fatt eh, bl-iktar mod professjonali nikkollaboraw flimkien. Għax l-aspett tagħhom fiex jistgħu jgħinu kuma, ma nistgħux ngħinu kaħna daqshekk u viċa versa, ġifieri da kulħadd għandu l-erja tiegħu fejn jispeċjalizza. Però bażikament, anke jekk nimxu ma' regoli sempliċi ħafna, illi jekk huwa ikel li mhux daqshekk naturali, idealment nillimitawh. Mela l-mod tal-kelma semmejtlek l-eżempju tal-karboidrati, Silvio. Illi għalfejn jiena għandi nġib il-karboidrati mis-soft drinks M'hi xi ħaġa magħmula fil-laboratorji, meta nista' nġibha minn xi tuffieħa bnina, li ħa tini l-vitamini, ħa nħossni aħjar, ħa naqta' l-ġuħ, mhux inżidu, għall-mod tal-kelma. Għalfejn għandi mmur għal ċertu laħam illi forsi ilu ġo xi landa ġimgħat kbar, meta jiena nista' nixtri xi biċċa laħam friżata u nsajjarha, pereżempju? Jiġifieri, iktar ma nkunu qrib tan-natural, ġisimna dak li hu, Silvio, ġisimna beda jevolvi minn miljuni ta' snin ilu. Li aħna issa nippretendu li ġisimna jibqa' jaħdem tajjeb avolja nbellgħulu, nuża l-kelma apposta nbellgħulu, tip ta' petrol, tip ta' enerġija ġdida, u nippretenduh li jibqa' jaħdem l-istess, hija impossibbli, jiġifieri. Jekk ix-xogħol tiegħu bħala ta' personal trainer, ġie xi ħadd jgħidlek isma', xi Ix-xogħol, fejn trid twasslu inti l-bniedem, jiġifieri l-persuna li tiġi quddiemek, fejn trid twassalha? Id-dover, id-dover tiegħi u xogħli, Silvio, huwa li hu, jekk persuna, per eżempju, mar għand avukat, jippretendi li jiġi ddefendit sew. Mela jiena xogħli, dak il-persuna ġie għandi biex jitlef il-piż, ġie għandi biex jifforma u jissaħħaħ. Dan mhux biss għall-aspett ta' kif jidher, kif tkellimna, Silvio, imma iktar importanti minn hekk, iva, n-nies jibdew iħossuhom ħafna iktar aċċettati, in-nies iħossuhom illi isma' jistgħu jagħtu eżempju anke lil tal-familja. In-nies jistgħu anke jkunu ta' ispirazzjoni għall-ġirien li jiltaqgħu għandhom għand tal-grocer, ara naqra x'għamlet, per eżempju, s-sinjura, ara kemm naqset! Jiġri, nara min iżid għal kemm irnexxilu jenqos dak għaliex. Ekku. Noqogħdu ftit attenti wkoll għax ġieli każijiet ġieli ġraw, li huma jkunu jbatu minn xi kondizzjoni li minħabba fiha naqsu, jiġifieri xorta. Però normalment iva l-bniedem jurik li hu naqas b'ċertu mod sostenibbli, b'mod healthy. Però apparti minn hekk Silvio, u naħseb li din hija importanti ħafna, hija l-ħajja l-ġdida li dak li jkun ikun ħa. Illi anke fuq ix-xogħol ikun kapaċi jiffoka iktar. Mexa mixja mhux qata' nifsu wara ftit, jew inkella ltaqa' ma' sħabu ħa jkollu jpoġġi. Kolli klijenti wkoll, Silvio, li di tinstema' vera far-fetched, però li anka ġo restorant jew ġo cinema ma jistgħux imorru għax is-sit ma jesajhomx, per eżempju. Li dawn huma problemi li qasbiss naħsbuhom. Però meta tismagħhom minn fomm il-klijenti hemm minni jemozzjonawk u dawn mhumiex problemi żgħar jiġifieri. Irnexxielek jiġu nies b'dil-problema u għamlu suċċess fil-ħajja tagħhom. Iva, jiġifieri ikun jiddependi ħafna mill-persuna li tkun, Silvio, ġifieri aħna ħa ntuha l-għodda kollha, ħa nkunu magħha t-triq kollha, però hija l-motivazzjoni tal-bniedem. Jekk bniedem ikun ġie litteralment imbuttat minn xi ħadd ieħor, qisni qed ngħidlek Silvio, ġibtlek is-slipper, ġibtlek il-kalzetti, tlaqna ħa nilagħbu logħba futbol. Isek forsi ħa tilbishom u tiġi tilgħab logħba imma wara ftit ħa tgħid isma' jien m'għandix m'għandix il-will li nagħmilha. Mela iva, jekk il-persuna speċjalment tiġi għax hi determinata li wasal iż-żmien li tibdel ħajjitha qabel ma Alla ħares qatt jerbaħha l-isptar u jiħduha over problemi bħal cholesterol, diabete, pressjoni, kanser, nismagħhom kullumkien illum. U jien naħseb qegħdin insemmu dawn. Il-kanser ftit tal-ġranet ilu, xi tliet ġimgħat ilu, rajna li X'jikkawża l-kanser, pereżempju dawn il-burgers li għax l-ikel ipproċessat, dal-vizzju li isma' ftaħna landa u kilnieha ta' malajr, jien naħseb din saret problema. Jiena naħseb forsi għax il-ħin itir ta' però nieħu pjaċir nitkellem dwar dan is-suġġett. Kemm importanti, ħalissa mbagħad ngħidu anke x'tip ta' eżerċizzju għandu jagħmel il-persuna ta' kuljum. Jiena dak li kont qiegħed tgħid inti naqbel miegħu, jiġifieri anke meta tqum filgħodu mis-sodda tħossok tqum b'saħħtek anke kif tqum, anke l-mod illi kif tirraġuna. In-nies forsi ftit, jiena nħossha di meta inti ikollok timetable, mort tiġri, kilt affarijiet tajbin, ħadt, illum hawn flok tieħu butir, tieħu tadama friska, jiġifieri mal-ħoss, jiġifieri inti tkun qisek iktar liberu f'moħħok kif tirraġuna, jiġifieri. Qed tispjega bl-eżatt. Dik inħossha jiena.
U qed tfakkarni f'xi ħaġa vera interessanti wkoll, illi d-drawwiet it-tajbin, għandhom ħbieb tajbin ukoll. F'liema sens? Illi nsibu li min jorqod tajjeb, normalment waħda mir-raġunijiet hija li għax jagħmel l-eżerċizzju. U jekk torqod tajjeb fuq ix-xogħol ħa tiffunzjona aħjar. U wara ħa tkun burdata aħjar ukoll għax pereżempju l-boss ħa jgħidlek, Issa taf li qed narak qed taħdem aħjar, qed tagħmel ċertu affarijiet. Issa jista' jkun boss li forsi ma japprezzax. Però huma kollha affarijiet illi huma Magħqudin ma' xulxin. Fl-estrem l-ieħor insibu min. Dejjem bilqiegħda, ajma x'juġgħani dari, ħa mmur għand it-tabib. U ma nagħmlu xejn, hu. U ma nagħmlu xejn fuqha ngħidu għax jiena hekk, jiena beżżula, dejjem xi ħaġa. Tajjeb, niltaqa' ma' nies illi jgħiduli isma' meta noħroġ jiena npejjep u meta npejjep ikolli leblieba għal drink u minn drink jiġi tlieta, erbgħa, ħamsa, ma norqodx sew, inqum imkisser, niġġieled ma' tax-xogħol, nasal id-dar irrabjat għax kelli l-ġlied fuq ix-xogħol u niġġieled ma' tal-familja. U nkomplu sejrin. Għax din hija pakkett.
Hija pakkett, Silvio, eċċezzjonali. Pakkett li jaqgħad.
Kemm huwa importanti, jiena nemmen fiha meta filgħodu mmur dik il-ġirja jkolli enerġija, mhux pożittiva, imma enerġija ta' barra minn hawn. Kemm huwa importanti li bniedem għandu jsib ħin għall-ġirja, għall-mixja, kemm huwa importanti? Jiena ma ngħidx li importanti, ngħid li hi kruċjali u indispensabbli. F'liema sens? Illi dan, onestament, ġieli nsaqsiha lill-klijenti tiegħi di, Semmili xi ħaġa illi fi ftit tal-ħin di awtomatikament ħattik feeling mill-aqwa illi tibqa' ġġorru miegħek għal tul ta' ħin. U kien hemm min jgħidli, Eh, m'hawnx aħjar minn biċċa pasta. Ngħidlu, All right, ħadt gost bil-pasta, pereżempju, però onestament malli inti ħadt xi togħma oħra, Dak iċ-ċertu sens ta' pjaċir baqa' hemmhekk? Għiduli taf li le. Imma meta jagħmlu l-eżerċizzju, per eżempju, inti tant neħħejt dak iċ-ċertu stress, dak il-ħsibijiet qal li kellek, żvugajthom, letteralment ħriġthom, illi inti qiegħed ħafna iktar kalm. Tista' forsi anke dik il-biċċa xogħol li kienet qed tant tuġgħek rasek ħabba fiha, mort u għedt, Istra hekk nista' nagħmel, ara. U dawn huma affarijiet, jiġifieri, li tant ħa jgħinuna mhux biss fil-żmien qasir imma anke fit-tul. Li jekk tagħmilhom repetitivament, kif spjegajtlek l-ewwel, is-sigriet huwa li taqbad ammont ta' drawwiet u tirrepetihom kemm jista' jkun. Qisu li parti mill-kultura tiegħek, mill-ħajja tiegħek. Jekk taqbadhom hekk, jekk taqbadhom bħala parti mill-kultura tiegħek, inti awtomatikament dejjem qiegħed timbotta lilek innifsek biex tagħmel l-iktar affarijiet li ħa jwassluk għas-suċċess. Smajt anke l-programm tiegħek riċentament. Il-kelma suċċess, is-suċċess ħa jiġi mhux billi darba fis-sena jien għall-mod tal-kelma mmur ġirja. Jekk irrid nagħmel suċċess biex nitlef il-piż, irid b'mod regolari, bl-ebda estremità, ta' m'hemmx għalfejn nagħmlu affarijiet illi huma estremi, però naqbad rutina illi jiena qed tippromwovi. Nemmen b'timetable, eh? Kemm importanti, Silvio. In-nies min qiegħed isegwina, importanti timetable. Jekk, jara, jiena, jekk ma tagħmilx timetable, falliment sħiħ f'ħajtek, jiġifieri jiena stidintek għal programm, batlek, batlek għal darba, darbtej, jiġifieri it-timetable illum nirrekordja il-programm. Għada irrid immur nagħmel il-ġurn, jiġifieri importanti t-timetable, però ma nafx kemm fadlinna ħin, però ehm, dinja xi ħaġa li ngħaddi minna jiena, ngħaddi minna jiena u naħseb jgħaddu ħafna u ħafna nies minna. Xi kultant, għax ikollok stress fil-ħajja, donnok l-iżvog tal-istress, mhux tgħid ħammur niġri, iżżommu fik u mbagħad taqbad tiftaħ il-kabord, issib xi biċċa ċikkulata, toħodha, donnok ma terġax tixba' u ssib xi biċċa ċikkulata oħra. X'nistgħu nirriplejsjaw? Qed tifhem? Tista' tgħidlix ħu tazz ilma, għax ngħidlek isma' bejn ċukkulata u ilma hemm baħar kbir jikkumbatti, jiġifieri hemm se naqa'. X'taħseb li bniedem, x'parir ittih lil dak li ġie l-Milied il-kejkijiet, ġie l-Għid il-figolli, ġie Novembru l-għadma din li jagħmlu hawn il-bone li jagħmlu ta' Novembru, x'dejjem insibu aħna fil-birthday, mother's, u dejjem insibu x'nivvintaw għax hekk huwa l-kummerċ. X'tissuġġerixxi li fejn issodda? Ħafna nies jgħidilek isma' meta mmur fejn it-television jew fejn issodda flaxija ikolli aptit il-friġġ imbattala. X'tissuġġerixxi fuq il-kommodina wieħed għandu jagħmel biex jgħid dan hu l-ikel tiegħi qabel norqod? Mela, jiena mmur pass iktar lura minn hekk, illi jekk oġġett ma daħalx id-dar, mela inti ma tistax tieħdu. Dik l-aktar ħaġa importanti. Dik hija diġà xi ħaġa kbira. Il-problema bil-mara tiegħi jien dik. Hekk hu, sewwa. Issa, Mal-mara tiegħek, pereżempju, tista' anke tilħaq ċertu ftehim. Illi isma' jekk jiena nħobb it-tali ditta u t-tali ditta, m'hemmx għalfejn ikolli għaxar tipi differenti ta' ditta fil-cupboard tiegħi, mela m'hemmx għalfejn malli niftaħ il-cupboard jien nara kull tip ta' ħlewwiet, kull tip ta' pakketti, eċċetera eċċetera. Ngħid isma', dan huwa l-favorit tiegħi, dan huwa l-favorit tal-mara. Għax x'jiġri, Silvio, normalment, kif qed ngħidu, illi bdejt jiena nieħu pereżempju l-ħelu? B'reazzjoni awtomatika tal-ħelu, illi aħna l-industrija tal-ikel tant hi brava, illi ħa twaqqagħna f'nassa illi isma' ħadt waħda però mhux biżżejjed, dak ma qtajtu xejn l-aptit, anzi żidtu, u komplejt niekol, niekol, niekol, niekol, u wara, dejjem nafu l-istess storja, ara x'erġajt għamilt, ajj ma żaqq, ilaqqas ħaqq kemm kilt, jiġifieri inti ħadtha biex mingħalik tieħu pjaċir. Jien uħobb inġib dal-eżempju wkoll, Silvio. Immaġinak Illi aħna qegħdin għaddejjin fuq xi xmara. Bir-raft hekk, t'hemm bellezza, morna xi vaganza fil-muntanji, eċċezzjonali. F'daqqa waħda jkun hemm ajruplan għaddej minn fuqna. U huma qed jarawk, qed jarawk tieħu gost, eċċetera, eċċetera, u dal-ajruplan baqa' għaddej. Fit-tarf ta' dak il, ta' dik ix-xmara, hemm biċċa nżul, waterfall, skużani bil-Malti ma nafx eżatt x'inhi, illi dak il-persuna li qiegħed fir-raft mhuwiex jara bħalissa. Mela ara daqsxejn, bħalissa hu kuntent u ferħan li ma jafx illi fit-tarf hemmhekk ħa jaqa'. Però tal-ajruplan jafu, tal-ajruplan jafu li dak avolja qed jidħaq dalwaqt mhux se jibqa' jidħaq. Mela aħna, fir-raġunament tagħna, ma rridux inkun dak il-persuna li qegħdin fir-raft, imma dak li qegħdin fl-ajruplan li nafu li aħna qed nieħdu gost. Però jekk ħa nibqgħu sejrin hekk, Aħna ħa nsibu l-problemi, u problemi ta' mhux biss dak il-ħin ngħid ara kemm kilt. Ma jista' twassal. Imma l-pejs ekku. U tista' tmut. Tista' tmut jekk l-affarijiet jibqgħu sejrin. U tmut inti u tħalli ta' warajk. U dik hija l-problema, Silvio. U tara t-tifel ma jikbirx. Jiena bl-ikbar onestà l-klijenti li jkolli ma jgħidulix isma' jiena jekk joħodni tajjeb jekk jiena mmut, Ma ġara xejn għax ikun ħaqni. Jgħiduli, Assolutament ma rridx tagħmel xi ħaġa hekk, għax jiena naf il-min ħa nħalli warajja. U dak huwa piż kbir. Matteos, ħa nieqfqu hawnhekk ħa ngħaddu għar-riklami ma jkunx fadlilna imma suġġett interessanti ħafna min forsi qabdu f'nofs il-programm repetizzjoni tiegħu ikun nhar il-Sibt fl-Erbgħa ta' waranofsinhar segwuhom dawn il-programmi għax dawn il-programmi qed tuħu Pariri mingħajr ma tħallas u pariri għal saħħtek. Riklami.
karozzi second hand mill-Ġappun, l-Ingilterra u anke Maltin. Spare Hire purchase b'interessi ta' 5.7% biss. Mela x'qed tistenna? Regina Auto Dealer tal-ħammim. U żgur li ma jittispjaċix. Xwiereb Installations Limited toffri xogħol professjonali għal kull tip ta' fornatura u installazzjoni ta' suffett, ħitan tal-gypsum board, panelling kontra l-umdità kif ukoll rinnovazzjonijiet ta' ħwienet u ristoranti. Ċempel Xwiereb Installations fuq 21495 799. Late Night Shopping and MF Electrics every Thursday till 9 pm. MF Electrics, it's all about lights. Beefore Group, Naħdmu kull tip ta' blinds, Be for Blinds, mhux biss biex issebbaħ il-madwar tiegħek, iżda nispeċjalizzaw f'materjali apposta li jikkontrollaw id-dawl, inaqqas isħana u jimblokka r-raġġi tal-UV. Nofru wkoll servizz ta' twaħħil tal-blinds, Be for Group, il-Fgura u l-Mosta.
Il-Marina Pelisħum hija dara l-anzjan quddiem il-Knisja tal-Imsida. Toffri kmamar singolari u ma' persuni oħra, attrezzata bi kmamar tal-banjo u x-xawer, Kull kamra hija attrezzata wkoll b'televiżjoni, telefon, sistema ta' emerġenza, sistema ta' arja kkundizzjonata, servizz ta' nurses, tista' tmur kuljum fil-kappella, kamra għall-viżataturi u kamra għall-ħasil tal-ħwejjeġ. Għalhekk, jekk tixtieq tgħix b'mod trankwill u indipendenti, fl-istess ħin għażla waħda għandek, il-Marina Palace Home li tinsab l-Imsida. In-numru tat-telefon huwa 21232 Tmienja Seba' Wieħed Tnejn.
Hu l-auto dealer ta' Mdina Road Żebbuġ fejn issib għażla kbira ta' karozzi impurtati. Żur il-paġna ta' Facebook fejn hemm issib ritratti tal-karozzi kollha jew żur ix-showroom ta' Noel Auto Dealer li tinsab Mdina Road Żebbuġ.
Weekend sħiħ, tikol u tixrob kemm trid u ma tħallas ċentezmu ekstra.
Peter Ingozo Jiġifieri dan anke jekk inkunu nafu li aħna Jiena kieku jgħiduli isma' inti minn għada ħa tmur tgħix New York ġo palazz. Awtomatikament li jiena mdorri ngħix Malta, tajjeb, ħa ngħid, oj, tini naqra ċans ħi, ħa nara l-affarijiet, avolja xi trid iktar New York ġo palazz, forsi jġibuli l-ikel eċċetera. Jiġifieri kwalunkwe bidla awtomatikament ħa nilqgħu r-reżistenza. In-nies ħa jgħidulek isma' jiena forsi ma tantx għandi ħin, bit-tfal ma nista' nagħmel xejn, issa kbirt, hija skuża hija valida sa ċertu punt li issa kbirt u forsi m'għadniex daqshekk żgħira u nista' niċċaqlaq daqs qabel, però hija rilevanti, jiġifieri fil-verità aħna l-età m'għandhiex tkun ostaklu ta' xejn. Ħa jgħiduli wkoll bix-xogħol tiegħi inkun għajjiena, eċċetera eċċetera. Il-verità hija din, illi kwalunkwe aspett ta' ħajtek, riċerka wara l-oħra, studju wara l-ieħor, jurik illi bl-ikel li jgħodd għalik bħala bniedem u l-eżerċizzju, li huwa l-iktar forma naturali li jista' jagħmel. X'jagħmel l-ewwel ħaġa l-bniedem? Jibda jitgħallem, jibda jiċċaqlaq 'l hemm u 'l hawn. Jiġifieri dak huwa moviment. Aħna tajnih il-kelma eżerċizzju għax għamilnih iktar formali, tajnih iktar ordni, però fil-verità kull moviment huwa eżerċizzju. Mela, jekk il-bniedem Ħa jaċċetta, ħa jgħid, 'Isma', jiena naf illi kwalunkwe bidla ħa tkun iebsa, però dik il-bidla rrid nagħmilha. Jiena nħobb nassoċja ħafna mal-ewwel darba li tmur il-baħar, per eżempju, Silvio, immaġina ħadu Mejju u tgħid mar il-likem ma' Duki Jisoh, bdejt ninżel, tgħid le, tagħmel kwarta taħsibha, imbagħad tagħti ġirja 'l ġol-baħar, dik tħoss dik il-kesħa ta' wara, imbagħad malli qatt tgħid 'imnalla nżilt xi ġmiel. Taf x'tgħid ukoll dik l-idea, meta taqbeż, sakemm toqgħod tgħid kemm hu kiesaħ, taqbeż lanqas tkun taf li kien kiesaħ. Ekku, ekku. U din hija ħaġa l-istess eżatt. Filli inti qed tgħix fil-miżerja, muġugħa, dejjem id-dar, ngħajma dari, u pressjoni, u ġej u tkellimt it-tabib, u dawk il-pilloli jċekċku, f'daqqa waħda, fi ftit ġimgħat, fi ftit xhur, Aħna mill-ewwel nibdew naraw progress. Matteo, Sid nirringrazzjak ħafna. In-nies tajlihom rigal ta' pariri kif tista' tgħix ħajtek. Taqtax qalbek, tgħidx jibini x'ħa nasal, għid jien se nasal u se nkun tajba, se nnaqqas ħafna affarijiet, se nnaqqas forsi l-pinnoli, il-pressjoni tiġi normali, iz-zokkor jiġi normali, il-piż jiġi normali, dan tista' tagħmlu bl-eżerċizzju u t-tip ta' ikel li inti tiekol. Illum il-pariri kellna magħna lil Matteos Grasso li flimkien miegħu bħala personal trainer tkellimna miegħu kif tista' tgħix ħajja aktar lively. Grazzi ħafna Matteos, nawguralek ħafna li jkollok ħafna nies għaliex meta inti jkollok ħafna nies biex jibdew jgħixu ħajja aħjar tkun qiegħed tgħin lill-pajjiż għaliex jien dejjem ngħid prevention illi jekk inti minn issa meta tkun żgħir Ma tikolx ħafna, mhux se jkollna nies li jbatu biz-zokkor. Jekk mhux ħa toqgħod tieħu ħafna affarijiet li jagħmlulek il-pressjoni, mhux ħa jkollok nies bil-pressjoni, bil-kolesterol, bil. Mur pass oltre minn hekk, jekk il-ġenituri jagħtu eżempji lit-tfal, il-ġenerazzjoni li jmiss ħa titla' ħafna aħjar mill-ġenerazzjoni li għandna. Grazzi ħafna Matteus, il-lejl it-tajjeb lil kulħadd, repetizzjoni tal-programm is-Sibt fl-erbgħa ta' waranofsahar. Il-lejl it-tajjeb.